U sinjuri, u sinjurina, insomma, di xismek. Emma. Nilqakom għal ktib li ħanaqraw illum bħala parti mill-Festival Nazzjonali tal-Ktib 2020 li din is-sena bħalma tafu qiegħed isir online tajjeb għax minħabba s-sitwazzjoni ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Però dan il-ktieb, li jismu Insalvaw il-Pjaneta Blu, huwa dwar missjoni importanti ħafna, dik li nippruvaw insalvaw id-dinja. U biex jgħinna llum għandna għandna karattru vera ħelu li ħareġ minn ġol-ktieb għaliex ħa l-ħajja u magħna hawnhekk għandna lil Guido! Kif inti Guido? Kif inti hi? Insellimlek Sander u nsellimlek Emma jiena Guido jiena xogħli hu li ndur il-pjaneti kollha li jeżistu jien l-univers nafu xiber b'xiber Mara li tfakkarni f'xi ħadd li vera naf. Le, ma jistax ikun. Jiena x-xogħol tiegħi huwa illi insalva il-pjaneti li jkunu riskjużi u id-dinja waslet f'dak il-punt Ħażin, mela, tix naraw x'se jkunu l-missjonijiet tagħna llum? Ħa nagħtikom l-għanijiet tal-missjoni biex insalvaw il-pjaneta blu. U xi rridu nsalvaw fid-dinja tagħna? Eja nibdew naraw. L-arja. L-ilma. Il-ħamrija. Il-foresti u r-riċiklaġġ.
Ġej miegħi għal din il-missjoni? Jiena ġej, ħa mmorru miegħu? Okay.
Yes, all right, anke ma ġejja. Kemm qed nieħu pjaċir illi intom it-tnejn daqshekk kuraġġużi biex nagħmlu din il-missjoni ta' salvataġġ u ħa nibdew mal-ewwel bl-arja, bl-arja, bl-arja. Iva, or, darba, ma jafx għalfejn għedinna miljun darba. U insomma minn hemm telqet l-avventura tal-ħabib tagħna Guido illi beda jara ħafna affarijiet ħżiena jiġru fid-dinja. Fosthom kien hemm karozzi mwaħħlin fit-traffiku u d-dħaħen tal-exhaust. Di s-sistema qed tfalli, beda jgħidilna, ħejji ruħek għal kampanja bil-pass jew inkella bir-rota, iftaħ l-għatu u salva l-pjaneta. Ema, ma tistax tgħinni ftit, hu? Mela. Qed tarah dal-għatu hawn? Dak x'qed tara hemmhekk? Karozzi, veru? Ħafna karozzi f'xulxin.
Ħana raw eżatt ċem miktub ta' tlatu. Mela. Jekk tażel li tivvjaġġa bir-rota jew inkella bil-mixi, id-dinja tħossha ferm aħjar. Għaliex? Għax jonqsu ħafna dħaħem, mhux hekk Gwid? Hekk hu.
U jekk. Nagħmlu oħra?
U jekk tippermettili, Sander, hemm ħafna iktar affarijiet illi tista' tagħmel. Eżempju, jien naf, hawnhekk għandna ħafna affarijiet tal-kostruzzjoni, Sander. Ħafna kostruzzjoni bl-addoċċ. Jaħsbha kieku jien naf flok il-kostruzzjoni jkun hemm Xi lag eżempju x'taħseb? Xi lag jidher ħafna isbaħ minn dak it-tħaffir kollu fil-kampanja bl-inġenji. Ejja ħa naraw oħra Ema. Mela, dik x'inhi Ema dik? X'inhi dik? Hemmhekk hemm fabbriki b'ħafna tħaħel. Umm, min jaf.
Ejja naraw x'se. M'hemm xejn aqwa minn enerġija solari, veru, u mbagħad speċjalment f'Malta għandna dax-xemx kollu tajjeb, dix-xemx kollha, żgur ħafna aħjar inkunu nista' jkollna. arja ħafna iktar nadifa. Jiġifieri minn power station tħammeġ tagħmel arja illi tista' tagħmel bil-solar energy? U ħa mmurlek għal periklu periklu, qed nittajru f'roqgħa ċpar, imniġġes, fittex ilbes iċ-ċilindru u l-maskra tal-ossiġnu, iftaħ l-għatu u salva d-dinja u hawnhekk qisha xi power station di hu. Iva, iva. Ħa naraw naqra taħta x'hemm. L-irdieden tar-riħ jagħmlu l-istess xogħol bħall-power station imma ma jħammġux, mhux hekk? Importanti illi mmorru għal enerġija oħra, l-enerġija illi tiġi min-natura, enerġija naturali, Sander! Kemm hi tajba dik, Guido! Isma', x'inhi l-missjoni li jmiss issa? Il-missjoni li jmiss huwa fejn qegħdin hawnhekk. Fl-akkwarju fejn hawn il-miżjoni li jmiss hija ilma, insalvaw l-ilma. Immorru nsalvaw l-ilma Ema. Ok. Ok, tlaqna.
L-ilma.
Il-missjoni miexja fuq ir-rubini, it-tieni biċċa xogħol tagħna hi li nirranġaw l-ilma u l-ħajja akkwatika imma għal-lum tista' tħalli il-baskla u l-pajp id-dar għax xogħolna mhux li ngħoddsu biex nistagħġbu bil-ġmiel tal-qroll u d-dinja t'hemm isfel. Se nixgħel il-monitor tal-istrumenti speċjali tiegħi. Ikkonċentra ftit, ara tlaqna. Emma, ħares hawnhekk. Da x'inhu? Ħares il quddiem Emma. Daw x'inhuma Emma? Trash. Dak min jitfa' it-trash fil-baħar? Naughty people.
Naughty people, għandha Sander, raġun. din Għandha hija- raġun naughty people, u. Din hija verità.
Ħafna nies qed jitfgħu ħafna ħmid u plastik fl-ibħra Sander.
Tix inkompli fuq il-ktieb mela, ħa naraw naqra x'irridu nagħmlu. Fil-fatt hawn ara għandna hekk, il-baħar qed jiġi attakkat, pakketti tal-plastik mormija, oġġetti tal-metall u ikel imħassar. Kollha jgħumu f'wiċċ l-ilma. Jaħasra, il-baħar qed noqtluh hekk! Ħa niftaħ l-għatu, ħa tnaddfu, iftaħ li naqal għatu. Hupp! U hemmhekk hemm il-baħar ċar kristall iħobbuh l-annimali tal-baħar u mhux mimli bil-ħmieġ. Mhux hekk isbaħ il-baħar mingħajr plastik, mhux veru? Għax hemm dolphins. Eżatt, hemm id-dolphins. Minflok. Sander, mhux di biss irridu nagħmlu aktar. Sander, Il-ħut u l-ħlejjaq tal-baħar ma jgħixux f'ilma maħmuġ u nkwinat, ara meta jkun l-ilma nadif, xi ġmiel kemm ikun hawn speċi diversi fl-ibħra tagħna! E fil-fatt hekk kompli l-missjoni, ara, araw hawnhekk, ara, qed nittajru fuq xmara mnixxsa, ara l-ħut mejjet, hawn l-ilma m'għandux aktar is-sors tal-ħajja, isma' is-sirena xi ddoqq, iftaħ l-għatu u salva x-xmara! Eeh ara l-ilma kemm ġiena ċar, eh? Żommili naqra Ema hekk miftuħa ħa naqra u x'hemm taħt l-għadu. Hi dik kif għadt int eżatt Guido, il-ħut ma joktorx f'baħar inkwinat, ara kemm jidher kuntent f'ilma nadif. Il-foresti? Ii, hawn fejn ġibtna? Hawn fejn qegħdin? Foresta.
Il-foresta ġibtna. Prosit Emma, prosit Sander, għanna problema kbira, periklu, periklu, periklu, periklu. Periklu. In-nies qed jaqtaw ħafna siġar. biex ikunu jistgħu jużaw l-injam, barra minn hekk qed jinħarqu ħafna foresti u nfakkarkom illi l-foresti huma l-pulmun tad-dinja, periklu, periklu, periklu.
Veru, dal-ktieb hekk ikompli, eżatt, fil-fatt ara hawnhekk għandna biċċa xogħol oħra, rridu neqilbu wieħed minn dawk l-għotjien. Mela, laqx tal-laqx tal-injam, imnagħna u srieraq, siġar maqtugħin, qerda sħiħa u kaos, L-istrumenti tagħna qed jirreġistraw periklu kbir. L-eqdem foresti, sorsi tajbin ħafna ta' ossiġnu, jistgħu jispiċċaw fix-xejn. Imma d-dinja trid tibqa' tieħu n-nifs. Ħaffef! Għolli l-għatu! Ejja, imma ħa tgħolli l-għatu, ħalli lid-dinja terġa' tieha l-ossiġnu. Mela, għolli l-għatu t'hawnhekk, ħa naraw x'se jiġri. Iva, għollih. Pop! Il-qtugħ tas-siġar ma jagħmel ebda ġid la lill-foristi tropikali u lanqas lill-ħlejjaq li jgħixu fihom. Il-Ħamrija. Prosit, prosit Sander u Ema, kemm intom bravi pero baqa' għandna ħafna rridu insalvaw il-Ħamrija. Eh, għalhekk ġibtna hawn fil-Ħamrija. Eh, x'irridu nagħmlu hawn? Irridu naraw x'qed nagħmlu ħażin biex imbagħad naraw x'nistgħu nibdew nagħmlu tajjeb biex jinsalvaw id-dinja. Ara eżempju di, Hemm nieżel ta' skart, affarijiet imkissrin, basktijiet tal-plastik, ikel irranġat, di miżbla! Għallimtiena l-ewwel tieħu, qis li tilbes il-maskra protettiva, xħin toħroġ mill-vettura, iftaħ l-għatu u agħti sehmek, ejja niftħu l-għatu mela. Ema tiftaħ l-għatu, Le, le, le, l-iskart mhux postu fil-kampanja. Ara daqsxejn xi ġmiel, Viera, meta ma jkunx hemm l-iskart fil-kampanja, il-kampanja u l-ħamrija tiġi ħafna, ħafna isbaħ. U veru, aħjar mingħajr trash, eh? U r-riċiklaġġ.
Prosit Sander, prosit Ema, il-missjoni kważi lesta imma jonqosna ħaġa tal-aħħar, ir-riċiklaġġ. Hi dak kulħadd jitkellem fuqu, eh, riċiklaġġ importanti. Hemm l-għanet tal-iskart apposta li jagħmluhielek iktar faċli tissepara l-iskart biex imbagħad jiġi riċiklat. Minn hawn fuq qed nara skiffs bl-iskart kollu ħallata b'ħallata. Ir-riċiklaġġ jinsab fil-periklu. Fittex iftaħ l-għatu u rriċikla! U meta niftħu l-għatu x'hemm hemm? Hi! Ara tarmi kollox fl-istess barmil? Insa! Dik hi l-istorja, dorna dawra mal-erba' irjaħat tal-pjaneta u rajna x'hawn bżonn issa f'idejkom umani biex tieħdu ħsiebha.
Ciao għalikom.
Bye, għidlu bye Emma. Bye, sejjer.
Eħ, u aħna wasalna fl-aħħar, fl-aħħar naqra tal-ktieb. Ejja miegħi Emma issa, ħalli hemm lil dak. Mela, fil-fatt, Guido jibqa' jgħidilna, Għażiż uman, dorna dawra mal-erbat irjaħat tal-pjaneta tiegħek u rajna x'hemm bżonn isir f'kull rokna marida li jeħtieġ li titfejjaq. Matul dal-vjaġġ urejt kemm inti kuraġġuż, ħawtiel u li xejn ma jaqtagħlek qalbek. Li ma kontx int kieku bħalissa għadni fil-bidu tal-missjoni tas-salvataġġ. Jien u nħares 'l isfel lejn il-pjaneta tiegħek Bħal qisni qed nara li l-ikħal tagħha huwa isbaħ u aktar naddif. Nittama li dil-missjoni tagħna kienet suċċess u li issa d-dinja hija sigura. Issa ħa mmur innaddaf ix-xemx mit-tbajja li għandha, biċċa xogħol li jmissilha li saret, ħalli l-min jarak jgħuman kuraġġuż. X'taħseb Ema, spiċċa għandna l-ktieb. Ħadt gost? Mela jiena. Tajjeb, biex nerġgħu nfakkruhom daqsxejn, il-ktieb li qrajna jismu Insalvaw il-Pjaneta l-Blu. Aħna kemm kemm missejnih sewwa, x'tant fih minn dawn l-għotjien li bdiet tqalleb Ema, li ma jispiċċa qatt. Jiġifieri, aqrawh intom ukoll bħalma jiena daħantih lilek Ema, tajjeb? B'tifkira. Sewwa? Issa oqgħod ollihom kollha dawk. Okej? Saħħa.